नमस्कार कार्यक्रम चौवटिया में अपने सबक स्वागत अछि नेपाल टेलीविजनक समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत ई कार्यक्रम अपने सब प्रत्येक शुक्र दिन एहि समय पर देखैत आबि रहल छी जँ अखन के बात करबै तऽ चौवटिया में सेहो हमसब किछु दिन से आन विषय सब तऽ लऽ के अयबे करै छी मुदा कोरोना हमरा सबके नहि छोड़ि रहल अछि खास कऽ के मजदूरी करय वाला लोक सब जे छथि जे सब जन बोनिहार छथि तिनका सबके अवस्था की अछि से जे सब गाम में छथि ओ सब देख रहल छथि भोगि रहल छथि जँ केओ हुनका सभके किछु सहयोग करनिहार भऽ जाइ छथि तऽ किछु कनि ने कनि अवस्था सामान्य भऽ जाइ छै तेहन में सिरहा क्षेत्र नंबर दू ख के सांसद मदन सेन श्रीवास्तव जी किछु सहयोग के हाथ सब आगू बढ़ेने छथि आ जिनका सबके खाना पीना के अभाव छनि खाना के दिक्कत भऽ रहल छनि तिनका सबके लेल ओ धनगढ़ी नगर पालिका में लोकके एक हफ्ता तक खाना खुएलनि तऽ अखन हमसब ओ परसि रहल छी। ओना तऽ एखन देश भरि कोरोना महामारीसँ बचबाक सावधानी स्वरूप लॉकडाउन कयल गेल छैक। एहनोमे ओहि दिन सिरहा जिलाक धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नम्बर एगारह मे किछु चहल पहल देखल जा रहल छलैक। कारण लोक जीबाक लेल सब किछु सहि सकैत अछि मुदा भूख बर्दास्त नहि कऽ सकैत अछि से अभावग्रस्त लोकक भूखमे राहत पहुँचेबाक उद्देश्यसँ सिरहा जिला क्षेत्र नम्बर दू खऽ के प्रदेश सभा सांसद मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव अपन निजी खर्चासँ पछिला सात दिनसँ एहिठाम भोजनक व्यवस्था करैत आयल छथि एहिठाम भरि दिनमे एक हजारसँ बेसी लोक भोजन करैत अछि तैँ सामाजिक दूरी कायम करबाक हिसाबे चुनौतीपूर्ण अवस्था आबि सकैत छलै मुदा एहिठाम स्वयं सेवक सब अहू दिस सचेत देखल जा रहल छथि आ चूनक घेरा बना सभक लेल निश्चित दूरी कायम करबाक व्यवस्था मिला रहल छथि एहिसँ पूर्व सुखीपुरमे सेहो नओ दिन धरि एहने भोजन भण्डाराक आयोजन कयनिहार सांसद श्रीवास्तव मात्र अपन राजनीतिक सहयोगी सभक सङ्ग ई काज कऽ रहल छथि कि आनो दल वा पक्षक हुनका सङ्ग भेट रहल छनि हम सम्पूर्ण समाजसेवी सबके हम बजलियै एहन स्थिति छै अर्थके व्यवस्था हम कऽ देब व्यवस्थापन अगर अपने सब कऽ देबै तऽ अर्थके व्यवस्था हम कऽ देबै आ व्यवस्थापन सहयोग अपने सब कऽ दियौ तऽ धनगढ़ी नगर पालिकामे सबसँ पहिले शिवशंकर महतो कहलखिन जे ठीक छै जे एकर हम जिम्मेवारी लै छी आइ जते जतेक साथीसभ छथिन जे सहयोगी साथीसभ छथिन समाजसेवी सब छथिन हुनका सबके हम बजबै छी ओ सब कोइके बजेलखिन ओहिना कऽ के धनगढ़ीमे मीटिंग भऽ के सब जिम्मा लेलखिन जे अपने मानिए जे किनको टेंशन नहि लिअ खाली अपने अर्थके व्यवस्था कऽ दियौ बाकी व्यवस्थापनके जे जिम्मा हमर सबके भेल सेहो हम हमसब एकदम निःशुल्क व्यवस्थापन कऽ देब जे ओहिमे हमरा सबके पाँच पाइ नहि चाही हमसब निस्वार्थ भावना से हम- हमरो मन लागल अछि अपने अर्थ से सहयोग कऽ दे- देलिए तऽ हम श्रम से सहयोग कऽ दी कऽ देब आ उएह हिसाबसँ ओहो सब कऽ रहल छथिन कोनो पाइ पर नहि कऽ रहल छथिन तेहने सुखियोपुरके साथी सबके कहलियै ओतहुके समाजसेवी सबके कहलियै जेना एहि जे भुवन यादव छथिन बैठल जबकि हम नकापाके छियै तऽ ओ कांग्रेसके छथिन दोसर दलके छथिन लेकिन हुनको बजेलियै तेहने फर्मेके साथी सबके बजेलियै जे हम अर्थके व्यवस्था हम कऽ देब लेकिन बाँकी सहयोग अहाँ सब करबै तऽ हम एहि जे गरीब विपिन आ असहायके लेल जे नगर स्तरीय हम सुखीपुरमे स्टार्ट करबै तऽ ई सब कहलखिन हमरा सबके अठारह घण्टा ड्यूटी करऽ पड़तै तऽ हम करब खाली अपने अर्थके व्यवस्था कऽ दियौ हम सब जते सहयोग होयत हम सब श्रम करै लए तैयार छी सहयोग करै लए तैयार छी ई सीन जे अपनेके शायद आइ देखने हेबै शायद हमरा बुझाइया बहुते लोकनिके छाती काम नहि करतै जे एहि अवस्थासँ हम अहाँ गुजरि रहल छी एहि लॉकडाउनमे आओर तहीके तहत हम पुनः हुनका हम धन्यवाद दिअ चाहबै मान्य जीके कि कमसँ कम या नओ दिन या सात दिन भी केलखिन तऽ एकटा कहियो तऽ उत्प्रेरकके रूपमे ओ केला कि एहि ढङ्गसँ अगर कयल जाय एकटा नगर सुधार समितिके हिसाबसँ हमहूँ लगभग लगभग दू जगह सुखियेपुर नगर पालिका में चारि चारि दिन अपने के एकटा जे बलही के दस नंबर और सात नंबर के जे सेंटर पॉइंट छै जे घना दलित बस्ती छै ओहू ठाम काल्हि खन ओ अंत भेलै आ तेनाहिते कऽ कऽ सुखियेपुर नगर पालिका वार्ड नंबर दू में चारि दिन चललै तऽ एहि किसिम से हमरा अपना लगैत रहैया कि जे अपना सबके एहि जगह पर बहुत लोकनि एहन छथि जे कम से कम नहि बेसी तऽ अपना पड़ोसीके दिसन अगर एक नजर मात्रे डालि दे कि हमर पड़ोसीके हाथ मुख जुटैया कि नहि जुटैया हुनका कोनो समस्या छै कि नहि छै अगर बुझि मात्रे दे तऽ शायद हमरा बुझाइया अगर ई लॉकडाउन कोरोनाके कारण से जे ई छै तऽ अबूवला दिनमे अगर बेसियो दिनके अगर रहै तऽ शायद हमरा बुझाइ कोनो समस्या नहि पड़तै खास कऽ दलित वर्ग आ अभावग्रस्त अन्य समुदाय एहि आयोजनसँ विशेष लाभान्वित भेल अछि जे अखनी भुखमरी जे भऽ रहल है ने एकरा सब एकदम ई ई हाथ के सब एकदम ई सब खुशी भऽ रहल छै अहाँ के कि हमरा सब के दू दिन तीन दिन तक हम सब भुखले छलिए हमरा सब के धिया पुता सब दू दिन सब भुखले रहे छलिए आ भूखे हम सब ई सब कोने छले घर में अब खाए कतो जाय ला ने जाय ला ने पावे छले अब कतो ने कुछ लावल ने सब पक सके छले ई जे अहाँके जे राहत के लागे जे मौसम चेंज जे करल गए ऐसे अहाँके एकदम एकरा सबके जे बहुत अथी फायदा भेल एकरा सबके ई सब बहुत खुशी भेल छै ई सब अहाँके ई काम होला जरुरी छलै कि त ई जते नम्बर ई धनगढी महानगरपालिका के विपन्न गरिब दलित जे मजदूर में काम करे छलै लॉकडाउन के कारण से उ सब प्रत्यक्ष से प्रभावित भेल छलै आ ओकरे और के लागि राहत के महत्वपूर्ण काम केने है उ सब एजे आके कम से कम एगारह दस बजे तलिक लऽ कऽ दू बजे तलिक एजे रहै छै एक बेर अबै बच्चा छोटे छोटे बच्चा धिया पुता सब तकर बाद कनि जवान तकर बाद महिला सब ई पाले पालो सबके घर के आदमी एजे आके खेनाइ र ओकरा आर के ई वास्तव में पीड़ा में पड़ला आदमी मात्र एजे अबै छै ई एकटा राहत ई जे प्रदेश सरकार ई मदन सेन जी जे ने ई व्यक्तिगत रूपमे ई लगानी केने छै ई एकदम महत्वपूर्ण काम छै ई सराहनीय काम छै दलित भूमिहीन सब एहन समयमे बेसी समस्याग्रस्त होइ छै ओहन वर्गके कतेक लाभ भऽ रहल छै गाम छै ई जे अहाँके नाइन्टी फाइव पर्सेन्ट है दलित आ पाँच पर्सेन्ट अन्य समुदायके गरीब विपन्न है लेकिन ई जे बेसीसँ बेसी मुसर समुदायके लोक सुनै जे आइके खा रहल छै जेनाकि ई एकटा सामाजिक काज छी तैँ एहिमे दल क्षेत्र जाति समुदाय आदि सभसँ ऊपर उठि कऽ लोक सहयोग कऽ रहल अछि तैँ एकटा कोनो सांसद द्वारा कयल जा रहल काजमे भोजन बनेबाक परसबाक सारा व्यवस्थापन धनगढ़ीमे रहल श्रेष्ठ कल्याण समाज कऽ रहल अछि

जे अवस्थामे एखन उद्योग धन्धा बन्द रहै चाहे खेती पाती काम बन्द रहै हर जनता सब लॉकडाउनमे है एहि अवस्थामे वास्तवमे ओकरा आरके खाना पीनाके समस्या है मजदूरी नहि भऽ रहल छै ओकरा आरके आय कोनो कतहुसँ इनकम सोर्स नहि है ताहि अवस्थामे ओकरा आरके वास्तवमे एकटा भूख के एकटा खोजी में छलै ताहि अवस्था में आबि कऽ सांसद मदन सेन श्री मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव जी अपना हमरा ओर से सब सलाह केलखिन कि एना कयल जाय ताहि अवस्था में हम सब सलाह देलियै सहयोग केलियै तकर बावजूद जे छै शुरू भेलै तऽ शुरू में तऽ कनि अबै लए हिचकिचाइ छलखिन भोजनकर्ता आओर लेकिन बाद में तो हजार बारह सौ पंद्रह सौ रेशियो में से अंतिम अंतिम में आय अनुमान हमरा है कि कमती में पंद्रह सौ आदमी की भोजन करते हम सब ओकर खर्चा के ओकर मनोभावना के केना के कदर क के ल जा के हम सब एठाम के नागरिक के भाग जाय रही वाला बात में अ, एठाम के वॉलंटियर सब खोज के साथी सब खोज के अ, बिहान सात बजे से लग बेलुका मने बेरिया में आगे साँझ तक सात बजे तक ई सब काम क के रहलै आ एहिठाम के धनगरी माई केहन जोखिम में पड़ल नागरिक सबके आ दोसर यात्रु आबत जाबत जे सब छै, उनको सब भूखा में पड़ल सब उनको सबके खिबै मतलब ई कोनो जरूरी नहि छै जे धनगढ़िए नगर पालिका के होय बाहरियो लोक यदि अबै छै समस्याग्रस्त छै लोग आब नजदीक है तऽ लहान तेरहो के कुछ लोग सब फेन समुदाय सब आबि कऽ खा कऽ जा रहल है हूँ तऽ हूँ ओसभ हम हुनकर सभके हुनकर व्यक्तिगत खर्चमे हमरा सभके एकटा सामान्य सहकार्यमे ईसभ हुनकर भावनाके कदर करैत आ एहिठाम जे समुदायके भूखाके छाक तारैके लागि हमरा सभके दायित्व र जिम्मेवारी बुझि कऽ ई कार्यक्रम सञ्चालन आ ई कार्यक्रमके एकटा भार बोकलियै करबै तऽ वास्तवमे अखन जे सरकार राहत एक द्वार प्रणाली जे बाँटि रहल छै ओहि राहतमे तऽ हम की देखली कि जेकरा पासमे अपना जे है से सम्पन्नो छै ओहो व्यक्तिसँ हमरा जे है से राहत चाही ई सरकार द्वारा राहत जे सप्लाई राहत आयल छै ताहि किसिमसँ आवाज उठै छै आ जे विपन्न व्यक्ति छै ओ पछाड़ि पड़ि जाइ छै तऽ ताहि दुआरे वास्तव एनाके जे है से भोजनालय व्यवस्था कयल जाय एहिठाम खास के जे विपन्न वर्ग सब छै जे वास्तवमे भोकमरी से अवस्था जे छै ओकरा सब मात्र एहिठाम खाय लए औतै ताहि दुआरे ई व्यवस्था बढ़िआँ छै हम एकटा युवाके नातासँ एकटा सहयोगीके नातासँ अंकलके हेल्प करैके लेल अतहु सुखियोपुरमे हेल्प केलिए आओर एहन नीक काम करैवलाके चाहे नेकपा रहै चाहे फोरम रहै चाहे कांग्रेस रहै हम कतहु सहयोग करबै से प्रतिबद्धता सेहो केने छलै सबसँ बड़का तऽ आदमीके पे किछो करै छै तऽ पेटे लए करै छै पेटे भूख भूखल आदमी रहतै तू कथी कुछो नहि करि सकै ताहि एकटा भूखल आदमीके जे पेट भरैके व्यवस्था करि देलकै ओहिसँ बड़का चीज हमरा लेल धन सम्पत्ति कुछो नहि आदमीके भूखल आदमी जे पेट भरि गेल ओहिसँ बड़का चीज कुछो नहि उएह सभसँ बड़का महापर्व हमरा लगैए एहिसँ एहिसँ बेसी राहत लैमे ने जाइ छी एके मिनट तऽ लाइन लगऽ पड़तै पच्चीस किलोके बोरा देतै घरमे रखबै लेकिन ओहिमे सँ एहि खाना शिविरमे पीड़िते आदमी खाना खाइ लए अबै है जकरा भू- भूख लगल रहतै सएह खाना खाइ लए हमरा विचारमे जेना सुखियेपुरमे देखले धनगढ़ीमे देखल तऽ ओहने तेहन लगल लेटे सवेरा होइ जे नगर पालिको जे खास कऽ कऽ किछु देरिए से होइ लेकिन जे भी राहत देलक हुनका लेल धन्यवाद हम लेकिन हम पुनः अपने के मीडिया के मार्फत हम जानकारी और ध्यान आकर्षण करवा चाहबे हुनका सबके कि खास कऽ कऽ अपने सब एकटा एहिया के स्थानीय सरकार छै और सरकार के दायित्व जनता प्रति के उत्तरदायित्व छै अपने सबके जेकरा एकदम नीक ढंग से बोध होय और ई महामारी के अवस्था में जरूरे

तऽ जरूरे हमरा बुझाइए कि स्थानीय सरकारके एकटा अलग महत्व छै एहिठाम सर्वप्रथम नगर पालिका राहत वितरण केलकै लेकिन ओहिमे अनियमित भेलै दुनू नगर पालिकामे सुखियोपुरमे आ अपनेके धनगढ़ीमे खास करके सुखीपुरमे बेसी अनियमित भेलै एतऽ तक कि अखन तक आठ नम्बर वार्डमे राहत बतायलो नहि गेल छै अखन तक सुखीपुरके आठ नम्बर वार्डमे आ आइ जे राहतके सामग्री सब छल- छलै से हुने खाने लग पहुँ- पहुँचलै आ निमुखा लग कम मात्रामे पहुँचलै तऽ आब बचि गेल आ मेयर साहब सबके बात तऽ मेयर साहब सब स- छथिन अखन तऽ ओ नगर सरकार छथिन तऽ एकर विश्लेषण अपने कयल जाउ जे हम की कहि रहल छी जबकि हुनका सबके जनताके सेवक बनि के रहैके चाही ओहोमे कम्युनिस्ट पार्टी से छथिन जे सर्वहाराके पार्टी है तऽ हुनका सबके सेवा सेवकके रूपमे उपस्थिति होइके चाही से ओ सरकारके रूपमे उपस्थिति छै हुनका सबके तऽ आब हुनका सबके एकल निर्णय होइ छै जे मन लागै छै उएह हिसाबसँ करै छथिन तऽ हुनका सबसँ हम फेसो नहि कऽ सकै छी ने हमर ओ सब राय सलाह मानै लए तैयार छथि तऽ एहन स्थितिमे तऽ आब की कयल जाय तऽ आ दोसर बात हम एहि जिलामे चारि गो निर्वाचन क्षेत्र छै दोसर जिलाके नहि कहब जेना है तऽ ओहिमे संगे सांसदके चाहे प्रदेश सांसदके जते वोट एलै तऽ ओहिमे एहि जिलाके जनता या कहियो हमर क्षेत्रके जनता सम्मान्य से बेसी हमरा ओ सम्मान केलकै तऽ अखन विपदके टाइम है तऽ दोसर भावना ई आयल जे हुनका सबके सम्मानोके किछु रिटर्न करी ताहि लऽ के हम अपन निजी लगानी कहियो या तलबके पाइसँ कहियो या घरसँ कहियो हम अपन निजी स्रोतसँ हमरा मनमे आयल जे कम से कम आठो दस दिन एको हफ्ता जे हमर क्षेत्र के लोग भूखल नहीं रहे जे हमर संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र छै ताहिमे भूखल नांगो लोक नहि रहै से हमर प्रयास रहै छै हमरे पार्टी के नेकपाएके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीएके मेयर छथिन दुनू जगह एहिठाम संघ सरकार तऽ भेज देने छथिन या हिनका सबके दिशा दिशा निर्देशन देलखिन जे ओहिठाम भुखमरीके समस्या नहि होइ कोरोनासँ अ, केना निपटल जाय ओहिके लेल जे खर्च करे पड़े अहाँ सब करू अगर अ, विकासके योजना पाइ नहि पुगे तऽ विकासके योजना काटिके एहिमे लगाउ तऽ संघ सरकारके तऽ एहिमे कोनो गलती नहि छै तऽ ओ तऽ एकदम स्वच्छ भावनासँ कहलखिन तऽ संघ सरकारके कोनो गलती नहि छै लेकिन ओकर निर्देशनके पाल संघ सरकारके निर्देशनके पालना एहि लऽ कऽ मेयर साहब सब नहि केलखिन अपन एकल मनसँ केलखिन हुनकर सबके जँ जेना मानि लिअ एहन स्थितिमे तऽ मानि लिअ पार्टी सिलेक्टवला तऽ बात नहि छै सम्पूर्ण पार्टीके जे प्रत्येक गाँवमे दू चारि आदमी तऽ छथिन अपन दलके प्रतिनिधि सब या नेतृत्व करैवला सब हुनका सबके राखिके सब कुछ कऽ के ओहि किस्म से अगर विनियोजन हेतियै तऽ शायद एहन अनियमता नहि हेतियै एक व्यक्ति द्वारा सात वा दस दिन किछु अभावग्रस्त के भोजन करवा देलासँ एहि समस्याक पूरा निराकरण तऽ नहि भऽ सकैत छैक मुदा एहने मनकारी लोक सब जँ बेरा बेरी का आगाँ अबैत रहथि तऽ एखनुक एहि अकलबेरा मे ककरो भूखल रहबाक अवस्था नहि एतैक से धरि निश्चित छैक। ई हम सब देखलहुँ जे एकटा समस्याग्रस्त लोक सब जिनका सबके खाय पीबऽ के अखन दिक्कत भऽ गेल छनि तिनका सबके लेल ई व्यवस्था केने छलथि हे सांसद मदन सेन श्रीवास्तव जी।